Dankɔ. Taba na ɔbɛn hɔ na mi sɛ o fi ankɔ mo mmɛn yɛn mo mmɛn yɛn. Ɔn fɛ sɛ maame sɛ wabɔ nsu asɛ hwan hwan. Yeah. Me nim sɛ ne ho ɔtan saa ɛna ne nan ayɛ sɛ ananta bi. Ɔwɔ ne ho koraa woyɛ bɛrima koraa wo ho nsɔle. Ɛne ne tirim sɛ Chinese ni. Eti ɔwɔ bɛrima ɔwɔ bɛrima wɔ ne life mu.
Ah menyɛ sure. Hey sɛ agya no ne ho ɔtan saa. Na honam kankan so. Ba wɔte TV so a wohu ne different o. Ɛɛ camera.
Ɛyɛ camera.
Mm. Me hu no me papa yi anasɛ anasɛ gɛ ne ho ɔtan saa. Na wɔfaa me ho paa me si ei. Ana ne ho so bɔn.
Ka kai kai kai kai. Fo ɛma obi biara kɔ aba tia tia obi biara de ba Kampong Media. Yɛaka akyerɛ mo sɛ Kampong Media deɛ nsɛm no deɛ ano ɔden Deɛ ɛsɛ sɛ wobɛtie na woahwɛ, ɛno na yɛde brɛ wo. Na yɛahwɛ ahu sɛ Ghana ha no, sɛdeɛ beef asi agye kuro yi afa no, ano ɔden. Na ɛnnɛ beef a ɛkɔ so no, Rev. Obinim, yɛ a dodoɔ no ara frɛ no Angel Obinim, ɔne Ɔhene Bassewa, yɛ a na ɔyɛ program wɔ RTV Nya beef bi a ano ɔden, na obi nim kogyina n'asɔɔdan mu no, ɛwɔ sɛ nka ɔka nkwagye asɛm, na obue Bible mu na ɔkoti, na ɔkyerɛ aseɛ no. Ɛnnɛ deɛ, deɛ deɛ aduro ne sɛ ɔde ɛyɛ ɔhene ba sɛwaa na akɔgyina n'asɔɔdan mu. Na nsɛm a waka afa saa abaayewa yi ho no nyɛ asɛm ketewa. Waka nsɛm pii. Nsɛm no ano ɔden. Mempɛ sɛ mɛka bi, na mmom meka baako bi akyerɛ wo. Ɔse ne ho bɔn. Yankɔ.
Taba na ɔbɛn hɔ na mese ɔmfiri Yankɔ, mommɛn yɛn, mommɛn yɛn. Ɔmfrɛ sɛ maame sɛɛ wabɔ nsu asɛ hwahwan. Menim sɛ ne ho ɔtan saa. Ɛna ne nan ayɛ sɛ ananta bi. Ɔworɔ ne ho koraa woyɛ bɛrima koraa wo ho nsɔre. Ɛne ne tirim sɛ Chinese ni. Eti ɔwɔ bɛrima ɔwɔ bɛrima wɔ ne life mu.
Ah menyɛ sure. Hɛ sɛɛ gɛɛ no ne ho ɔtan saa. Na honam kankan nso. Ba wɔte TV so a wohu ne different o. Ɛɛ camera.
Ɛyɛ camera.
Mm. Me hu no me papa yi anasam anasɛ ɛdeɛ ne ho ɔtan saa. Na wɔ faa me ho paa me se ei. Ana ne ho so bɔn.
Ka kai kai kai kai kai ɛnyɛ. Hɛɛ. Ɛnyɛ koraa. Ka me paa ka akyerɛ no. Na bɛɛma bɛɛma wɔ ne life mu deɛ. Hmm ɛno ne asɛm no. Ana bɛɛma korɔ no me pɛ no ahwɛ no. Hmm ɔbɛ brɛ.
Ah na ɔba wrɔwrɔ no koraa wo ho nsɔle. Kankan totobi. A, na hwɛ ɔbaa no n'anim a wabɛka me m'asɛm.
Ɛkɔ akɔyɛ obi ne ma ba nsɛm a ɔkan waa no wotie yɛ no wadwen kyerɛ wo sɛ ɔsɔfo panin yɛ a woyɛ angel wotumi yera ɛtumi kɔ obi daeɛ mu wogyina hɔ ka saa nsɛm wei ɛyɛ fa wo comment ɛbra comment section hɔ na subscribe na share na ɛma obi nso nhwɛ bi. Yɛnkɔ ɛyɛ ɔhene ba sewaa ɔno nso nsɛm a ɔkae wɔbɛyɛ obi ne ma no na ɔno nso atoto gya no rough aduabɔ nyinaa pirim yɛnkɔ na yɛnkɔ hwɛ ɔhene ba sewaa ne video ne ne nsɛm a ɔkae. Kwasea bi te sɛ obi nim wo sɛ dɛn? Wo hyia no a wo ayi ase. na me ho bɔn. Obi nim, me mu odua da firi sɛ wowɔ me. Nanso nnɛ, sɛ wo obi nim wo hyiaa me na mekyeaa wo no, sɛ na me ho bɔn, na me ho mmɔ anaasɛ me ho bɔn a, mede wo gya wiase abosom ne wiase nsuo nyinaa. Sɛ abosom ne wo nni. Obi nim, saa wo nkwaseasɛm ne wo nkurasesɛm no, woahu sɛ mennidi atam. Wate aseɛ? But wonnya asɛm biara wobɛka. Wo, wogye me na agu w'asɔre. Na sɛ na wode w'ani bi rebɛsoɛ me so deɛ a, obi nim. Ma menka asɛm nkyerɛ wo. Me repeati biom sɛ, first no na ne yɛde yɛn ho akɔhyɛ nkoasom bi mu. Ɛna ne yɛgye one cedi anaa sɛbe. Yɛntumi nkasa. Ɛnnɛ, obi nim. Me ne wo bɛdi, me ne wo bɛdi no pɛpɛɛpɛ. Wose deɛn? Ada no ahu me wo ayi ase no, na me ho bon. Me repeati, obi nim. Meka me nsɛm stia. Sɛ na me ho mmon anaase me ho bom a, Mede wo gya nsu a ɛwɔ wiase nyinaa. Sɛ me so na me so me ho bɔn, ɛna me so me so me ho mmɔn a, me so mede me so me ho agya wiase nsuo nyinaa. Hɛ! Obi nim? Hɛ! Gyimii nti wahu baabi a ɛsɛ sɛ wakɔ akɔduro. Wahu kwasea keka a ɔkeka. Wofrɛ wo ho Nyame sɔfoɔ. Obi nim? Mimi ne di atam o, but wonim? Woamma wo so agye me. Wonim nyansa. Wofrɛ wo ho sɔfo. Mose Kristo baeɛ, nneɛma bebree na ɛdidii no. Wo deɛ na ɛde adi wo. Asɛm kakraa bi, w'akyi me nti na wodi nkwasiasɛm. Obi nim? Me ne wo bɛwie no pɛ, pɛpɛpɛpɛ. Me nua Afiase Ɔsene kakra na ɔde kyɛɛ wo o. Meka kyerɛɛ wo sɛ me, wo tan me na womaa nkwasiafoɔ de sekan ne wei baa Royal TV no. That time na mesua akyɛ. Kɛ tɔ nnɛ yi a manyini yi a, kɛ ntumi nyɛ gyimisɛm nkyerɛ me. Obi nim? Me tuo menyɛ makeup, me ti menyɛ. Me me ne wo yere foo no na ɛsɛ hɔ o. Obi nim? Mɛndɛɛ me, mɛndɛɛ me, na yɛse da bi a meka asɛm bi, yɛse atɛntɛnhuo taa woto a nhuri ntena agyina. Obi nim, menim sɛ wode wagye me, obiara nim sɛ woara kaa sɛ wokasa kɔ akyiri a na wotwa ntɛbi, obi nim, me ne wo bɛkɔ no pɛ pɛ pɛ pɛ pɛ pɛ, obi nim, mese deɛ bɛkɔ no pɛ pɛ pɛ pɛ pɛ, wo me na wode me bɛdi agorɔ no, nansa wode me bɛdi agorɔ, yoo, yɛbɛkɔ no pɛ pɛ pɛ pɛ, afei na wobɛhunu deɛ ɛbɛkɔ, wate aseɛ, mfa wo gyimii mmra me so.